Esakinan so, e dies dos tribunan di e sebrana parti di kuaskun den e mundu. Wak e Beibel bisa, Deutronum binti i ocho, versíkulo die sinku. Esaki ta e buki di Deuteronomio, kapítulo binti i ocho, versíkulo die sinku. Ma lo sosodé. Lo sosodé den futuro. Manera de e temporada na fe mil seis, mil cuatrocen bai riba. Cu si bo no obedecé Señor bo Dios. Ken su Dios? Bo Dios. A kere ta tur hende su Dios. Señor ken? Señor bo Dios. Bo Dios. No ta tur hende su Dios. Ke mene otro nan tin otro Dios? No, nan tin Dios tampoco. Entonces esaki nan so tin Dios. Sigui. Pa percurá di cumpli cu. tur su mandamentunan. Pues, e voorwaarde ta ku nos mester guarda e mandamentunan. Punta, Zomaar bo ta bira Yu di Dios? Ya. I su statutonan. Kiko mas? Ku mi a ordena bo awe, e ora ei. Tur e maldishonnan aki lo bin riba bo i alkansá bo. Si nos no warda nan, e maldishon lo bin riba nos. Kua di nan? Por ehèmpel, versíkulo trinta i dos. Versíkulo trinta i dos, Bo yu hòmbernan i bo yu muhénan lo wòrdu tuná na otro pueblo. Esua ke pasa ku nos yu hòmbernan i nos yu muhernan a wòrdu kitá fo'i fo'i nos, sin ku nos ta ke i hiba den kiko? Sklabitut na otro pueblo. Señor Dios mes a hasié ku nos tambe ke hinjana, si bai? Miéntras ku bo ta mira esaki ku bo mes wowo, e ta ahelá. na nan continuamente, continuamente. Bo ta angela na nan, bo ke bai yuda nan, pero bo bo a hasi nada, pasobra bo tin militar, bo tin seng, bo tin hasi nada pa kui nan bek. Ora bo ta mira ku nan bai ku nan den barku of tur tur kaminda ku nan bai ku nan. Sin ku bo por hasi nada. Nada nada bo por hasi. Nos ta bai na versikulo sesenta i ocho. Pa bo wak, nos ta bai den esklabitut ku barku tabata para ayi tin. Tur cosa por ayden. Tur cos cu ta bay over di nos te dia awe. So e Bijbel bo trece pa bo vertala tambe te dia awe. Sesenta i ocho. Versiculo sesenta i ocho, I Señor lo hibabub, i Señor lo hibabub bek. Wara, ma kere Dios ta amor. I Señor lo hiba bo bek na Egipto den barco. Awor, e pais Egipto ban di dje tin Jerusalem, ban di otro, bo kana, p'aki e ta bai, p'aki e ta manera sa bo ku bo ta bai ku barco. Dus, wak, wak kita nifikashon di Egipto. Pasobra e nòmber den bèrdat di Egipto ta Mizraim. Pero wak e nifikashon di Egipto. Esaki ta e buki di Éxodo, kapítulo binti, bèrsikulo dos. Ami ta Señor bo Dios. A trobe! Ma kende ta turende su Dios, ruman? Señor bo Dios, kende a saka bo for di tera di Egipto, for di e kas di sklabitut. Te, ma e ta spesífikamente ta bisa, Esnan ku mi a saka for di Egipto te sentamiuna. Ami ta nan Dios. E men kita unifikashon di Egipto, kas di sklabitut. Awor bo sa esei, awor bo lesa e kòntèks korekto, Deuteronomio binti i ocho, versíkulo sesenta i ocho. Lak ta buki di Deuteronomio, kapítulo binti i ocho, versíkulo sesenta i ocho, I señor lo hibabu bèk. na Egipto. Den sklabitut, pero ku kiko? Den barku. Ken a bai sklabitut ku barku? E supuestamente un djan a bai promé, den mil kuatrocientos noventa i dos, ora ku kolonos a bini pa mata òrdu destruí, i despues e supuesto nega nan, den mil seiscientos dieznuebe. Si bai? Pa e kaminda di kual mi a bisa bo. Es kos ku mi a bisa bo lo pasa, el a pasa tambe. Si bai? Nunka mas lo bo mir'é. Bai ki bai. Jerusalem, bo abo komo nashon huntu, nunka mas nos a mira pais ei. Te ora Hesus bai a bin bek, nunka mas nos a mira e. I aya nan. Ora bo bafo dje barku i lo pasa. Boso la lo ofresé pa bende ku boso enemigunan komo esklabu hòmber. I esclabo muhé ma lo no tin cumprador. Ni un hende no por cubra nos. Pakico? Pasobra nos no ta, nos no ta haci e segun e leynan cu e ordenansanan. I ta pesey cada bia e con cu lo keda pasa cu nos. Anto, e ta para den buk den e mesun Bijbel cu bo tin Bijbel na cas? Tambe bo tin Bijbel na cas? E ta para den e. Nos anda vrij otro? Ah, ruman, ruman. Sorry, sorry. Des, nota, siempre ta punta, no? Des, paso. Dios ta reconoce esey, sa dus. Pero ta bon pa nos sa, dus, tambe con nos a faya, kico mal nos a haci. Dus, esaki ta shen por shento ke ta bisa cu abo ta un israelita, cu nos ta un israelita, segun nos tatanan, den, segun Numenan un diesocho. Asina ta bisa. Un lastu, un lastu, prome mi a cambia. Bai den buki di Ezekiel tri nueve, versículo binti tres. Ora bon, Dios ta amor, pero bon e sa ki ta amor, to. Tur kota den Beibel skibí tambe e ta spliká bo tambe kiko ta amor. Esaki ta e buki di Ezikiel, kapítulo trinta i nuebe, versíkulo binti tres. Pakiko nos a bai sklabitut? I e nashonnan lo sa ku e kas di Israel a bai den eksilio, den eksilio pa motibu di nan inikidat. Pa tur e malonan ku nos a hasi, nos a bai den eksilio, nos no tene pais mas. Pasobra nan tabata infiel na mi. Nan tabata infiel, nos tabata fiel na dje. Nos a bai sirbi otro diosnan. I men, tin hopi dios nos a sirbi awe. Bo ta wak futbòl? Tambe ta un dios ku nos a sirbi. Huma, bebe alkohol pa bira burachi, tur e kosnan, wak porno, wak televishon, wak tur e kosnan ta nos ta hasi nan nos dios. I tambe rechasá, rechasá e bèrdat, tambe ta sirbi un otro dios. I tambe tur e religionnan ku nos a haña, por wak nan pará riba e bòrchi, kreá dor di hende di sanger. Tur ta religionnan falsu, tur e Bijbel no conoce nan, ni un di nan conoce. Waak aki nan, Baptist, Mormon, Adventista, Testigo di Jehova, Pentecost, Musulman, Rastafari, nan tur, tur Bijbel Dios no duna niun di nan. Waak. Akinan sa esklabitut, den esklabitut, den esklabitut, den esklabitut, den esklabitut. Tur e konakji nos a haña ora nos ta na esklabitut. Pasobra nos a bai sirbi nan, ta pensá i ke a pasa? Sigui bai. I mi a skonde mi kara pa nan. Ke hende a hasi orashon na Dios pa kiko? Dios no ta skucha nan, no ta skucha nan. Pero tin hende ku ta hasi ku ègt nan ke wak wòrdu skuchá, nan ta wòrdu guiá na e bèrdat. Aki nan ta e bèrdat, pero e bèrdat ta kiko? Wara e lei statuto i ordenansanan. Sigui bai. P'esei mi a entregá nan den man di nan atversarionan. Ken ta e atversarionan? Enemigunan. E hulandes, e franses, e portuges, e spañó, e aleman, tur e europeanonan. Pero esaki ta pa konsientisá bo. No bai a rabi riba nan, pa konsientisá bo pa wak ken nan ta. Sigui bai. I nan tur a kai pa medio di spada. Tur, tur e diesdos tribunan a kai pa medio di spada. Ke ku bini kuater? Versíkulo binti kuater. Konforme nan impuresa. Konforme nos impuresa. Loke nos a hasi? Bo ta kome karni di porko? Abo? Lobster, shrimps. Pero karni di porko tambe ta kon nan ku ta hasi nos impur. Entonces ta bai pa nos identifikashon pa kiko. Pero tur e konai nos a haña den sklabitut, i tambe for di e renaki. Sigui bai. I konforme nan transgreshonnan. Konforme nos transgreshonnan. Pa loke nos a hasi ta p'esei, esei ta pasa ku nos. Mi a trata ku nan i mi a skonde mi kara pa nan. Des dor ku nos ta den piká, dor ku nos ta den piká, e ta skone su kara pa nos. E no ta skucha nos. Tambe Kòrsou, antiano? Kòrsou? Bo a bosio sa e nifikashon di Kòrsou? Ki nifikashon di Kòrsou? Si. No, e nifikashon, e palabra Kòrsou. Kòrsou? Kòrsou, e palabra Kòrsou signifika.

Nan no ke siña bo, pasobra si nan ta bisa bo, tur kosta di bo, e mundu a wòrdu kreá pa bo. Bo ta keda na bisa bekoi? E oro ku nan tene na banku ta di bo. Nan ta nan por bisa bekoi? Nan no por bisa be konanki. Nan por bisa bo, pasobra Deuteronomio shete versikulo seis, Wak e ta bisa bo. Bo ta keda nan ta bisa bo ku bo ta mas ku nan, ounke ku den e pòrta bo ta mas ku nan? Tur kos nos ta supla sana. Pero wak pa kiko? Esaki ta e buk di Deuteronomio kapitulo shete versikulo seis, Pasobra bo ta un pueblo santu pa Señor bo Dios. Enton si nos wardá e mandamentunan, wak e ta bisa, Bo ta un pueblo santu pa Señor nos Dios. Wak pa kiko? Señor bo Dios a skohe. No, no, tur hende su Dios. Pasobra bo ta un pueblo santu pa Señor.

Entonces, ora bo wak e mandamentunan, bo ta un pueblo riba tur otro nacion di mundu. Pero ki nos a haci? Nos a kibra den laster un ley sa tutu e ordenansanan, y pesey el a tira nos afo. El a corre su cara pa nos, el no ke scucha nos mas. No ta scucha nos. Te ora nos bin bek n'e ley sa tutu e ordenansanan.